لە درێژەی هەڵمەتەکەی دەزگای دژە تیرۆر و ئاسایشی سلێمانی بەشی ئۆپراسیۆن بۆ دەستگیرکردنی تیرۆریستان بەردەوامە و پلانەکانیان چڕ کردۆتەوە لە بەرامبەر گەڕان و پشکنین بۆ ئەو تیرۆریستانەی کە بەنیاز بوون شاری سلێمانی بکەنە گۆمی خوێن و دەیان و سەدان کوژراو و بریندار بخەنە سەر مێژووی ڕەشی خۆیان و دایکانی سلێمانی جارێکی تر بە بەرگی ڕەشەوە شیوەن و کڕوزەی جەرگیان بێت بۆ ڕۆڵەکانیان بەڵام خۆشبەختانە دەزگای دژە تیرۆر ئەو خەونەی تیرۆریستانی پووچەڵ کردەوە و بە دایکانی شارەکەیان دەڵێن سوێند بە خوێنی شەهیدان مەرگی ئێمە پێش مەرگی ڕۆڵەکانی شاری سلێمانی کەوێ. لە بەشی دووەمی هەڵمەتەکەی شەوی ڕابردووی دژە تیرۆر لە شاری سلێمانی توانرا شەش تیرۆریستی بەڕەگەز عەرەب کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی هەبوو بەو دە تیرۆریستەی کە لە پێنج شەوی ڕابردوودا دەستگیرکران و لە هەمان کاتدا دەستیان گرت بەسەر چەندین کەلوپەلی تەقینەوەی تی ئێن تی و بۆمبی چێنراو و سیفۆر و نارنجۆکدا ئەم شەش تیرۆریستەش بە هەمان پلان و بەرنامەی پێشووی هاوکارانیان بە بیانووی کارکردن لە کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان کاریان کردووە و بە نیاز بوون لە شەوی سەری ساڵدا و بۆ ئایندەش چەندین کردەوەی تیرۆر و تەقینەوەی گەورە ئەنجام بدەن و لە کاتی دەستگیرکردنی ئەم شەش تیرۆریسەشدا ڕاستەوخۆ دەستگیرا بەسەر کۆمەڵێک تی ئێن تی کە ئامادە کرابوو بۆ تەقینەوە لە ناو شاری سلێمانیدا لەو هەڵمەتەی دژە تیرۆر و ئۆپراسیۆن توانرا لێپرسراوانی گروپی ئیختیالات لە ناو شاری سلێمانی بە ناوەکانی ڕاکان تارق مەحمود و ئەیاد تارق مەحمود دەستگیر بکەن کە بەنیاز بوون تیرۆری و تەقینەوەی تایبەت ئەنجام بدەن. چوار تیرۆریستی تر بە ناوەکانی، موئەیەد میسر عەبدولغەنی، محەمەد عەبدولسەلام فارس، خالید حازم عەباس، جاسم محەمەد عەزیز، ئەندامانی گرووپەکە بوون و ڕاستەوخۆ پەیوەندییان بە لێپرسراوانی بەشی تیرۆری گرووپەکەوە هەبووە و لە ئامادەباشی تەواودا بوون بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تیرۆریستی. شایانی باسە لە ئەنجامی هەڵمەتەکەی دەزگای دژە تیرۆر، کۆی گشتی دەستگیرکراوان شانزە تیرۆریستی سەر بە ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلام بوو، لە ناویاندا ئەمیر و لێپرسراوی گرووپەکە و دوو بەرپرسی بەشی تیرۆر دەستگیرکراون و دەستیش گیراوە بەسەر چەندین کەلوپەلی تەقینەوەدا دەزگای دژە تیرۆر دووبارە سوپاسی هاوڵاتیان دەکات بۆ هاوکاری کردنیان لەم هەڵمەتە و داواشیان لێدەکات کە هەمیشە چاوکراوەتر بن و زیاتر هاوکاری دەزگاکانی ئاسایش بکەن تا پێکەوە ئارامی و ئاسایشی ئەم شارە بپارێزن.